Rabbiin akki ni je'u, Fa'ankihuu fuudha, maa xaaba lakum waan isiniif tole jechu, dhalaarraa, takkaa fi irraa eegalee hamma afuriitti Rabbiin fuudhuu halaal godheeti jira jechu. Sun Rabbiin eegaa, halaal eeggodhuun isaa maaliif? Yoo fuudhuu garatee wal qixxeessu dandeessan ilaa afurii jeeti halaal nuuf godhee jira. Amantii islaamaa tokko nam tokko dura dhaabbatee afur fuudhuu dhoorkuu hin danda'u jechuudha. Atummaan dandeettii qabaannaan nafaqaa fi bultii fi waa hunda keessatti wal qixxeessu yoo dandeesse afur fuudhuu Rabbiin karaa godhee jira. Duuba Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akki je'e eega Dhalaa fuuruun dhoorkaadha tan haraamii dubbatee booda sanitti aansee akki je'e, Wa uxilla lakum maa waraa'a dhaalikum, ta san booda ta san malee jirtu hundinuu isiniif halaali je'e. Rabbiin halaal godhe jechuun tan halaal godhe ni beeytan, tan haraam godhe hedduudha obboleeytii fuudhuu gartee tan eeysuma taatuufii fii tan ammallee adeera taatuuf Gartee tan amma abbaan kee fuudhee fi gartee bifoota haraam dubbateeti sanitti aansee sun malee wanni hundi isinii halaali jee hoggaara jau akka intala habootii fi intala adeeraatii fi intala eeysumaa jechu kanaan eegale kun hundinuu halaali jechuun kun waan rabbiin halaal godhe amma fakkeenyaaf biyyoota hedduu keessatti intalti haboodhaa hin fuudhan jechuu obboleettii jan ammoo rabbiin halaal godhe jira akkasii Du'a Rabbiin akka je'e, An tabtaghuu bi amwaalikum muhsiniina ghayra musaafihiin. Hoggaa barbaaddattan fuudhuudhaaf dhalaa gartee khayruma hojjattu tan khayrii malee badii hin hojjanne dubbate jechuudha. Sun intalti gartee fuudhuu Rabbiin halaal godhe hoggaadha dubbannu Rabbiin bifoota gartee Tan haraam irraa hoggaara dubbatee fete tan gartee halaalis dubbate jechuudha. San irraa irra guddaa mee haa waliin hordofnu akkaataa. Rabbii maal jee hurrimat alaykum ummahaatukum. Walaa tatazawwaju min zawja man tazawwaju abaakum. Waan abbaan keessan fuudhe hin fuudhinaa jee. Waan haraam irraa hoggaa dura eegalu beeytee ta dhoorkaadha jechuudha. Illaa ma qad salafa waan dura dabre malee, aaya, wa ma daa, fil jaahiliyyaa waan gartee tan dura gaafa wallaalummaadhaa dabre, falaa mu'aakhazata bihi sun khalaas kutte jechuudha dubbiin. Rabbiin wa banaatukum dubra keessan ilmoo ifii dhaltaniis hin fuudhinaa jedhe. Wa akhawaatukum obboleettii teessanii fi wa ammaatukum adaadaa teessanii fi wa khaalaatukum haboo teessanii fi wa banaatul akhi

Intala lafa oggaanii fi lugaatiin sun shan oggaadha luugeetu haraam godha, san gartee wajjiin luuyde, intala dur gara shan wajji luuyde takka sii obbaleetti teetii fuudhuun dhorkaadha jechuudha. Haaya, wa ummahaatu nisaa'ikum, ammaas intala takka oggaa fuute deebitee haadha isii fuudhuun dhorkaadha jechuudha. Sirratti haraama jechuudha.

Waan gartee obboleeytiin wajji dhuugan waan gartee tan firaa obboleeytiin shaqiiqaa tan sitti aantu haraam gootu tan wajji luuydees haraam jechuun fuudhuun sirratti haraami. Wajjiin luuydee fuudhuun haraami jechuun. Xayyib. Sawaa'an dakhaltum binisaa'ikum aw lam dakhaltu. Haaya ammaas wa ummahaatu nisaa'ikum dubra kee jaartii haadha mana keetii tan of jalaa qabdu intala haadha isaanii fuudhuun dhoorkaadha.

Ilmoon tee takka mucaan kee guddatee ilmaan kee gurguddatanii oggaa fuudhan deebitee ilmoon ilma ilmaan isaanii haadha warra isaanii san yookaan maatii isaanii san fuudhuun sirratti haraamii jechuudha. Tayyib waman ulhiq waman ulhiqna bihinna min abnaa'ikum min arradaa wa hada tahriimun yakuunu bil'aqdi alayhin ammallee eega sungaa waan warra isaanii dhiyaatullee isaanii fakkaatullee jechuudha. warra gartee wajjiin luuyde sun eega nikaa godhate jechuudha. Tayyib aaya sun ammallee obboleeyyan lamaan bakka takka fuudhuun dhoorkaadha. Awridaa'in yookaan obboleeyyan lamaan ka wajji luugallee yoo ta'e. Illaa maa qad salaf wa madaa min kufril jaahiliyyah. So waan gartee dur gaafa osoo diin hin beeyne fuutanii dabre malee. Walaa yajuuzu kadhaalika al-jam'u bayna al-mara'at wa ammataha. Intala takkaa fi adaadaa isii faa bakka takkatti wajji qabanii fuudhuunis hin ta'u yoo haaboo isiitii wajjin. Kamaa ja'a fi sunna inna Allaha kaana ghafuuran lilmudhnibiin. Akka gartee hadiisa keessatti dhoorkamee jirutti jechuun. Duba nama tawbateef Rabbiin araaramaadha jee. Duba tana hunda eega dubbate Rabbiin

Yaad yaa ummata yaa dargaggeeyyan Man istaxaa'a minkum namni isin irraa dandahe, baa'ata jechuun nafaqaa yookaa maarii jechu, falyatazawwaj haa fuudhuuyi. Dandeeyti yoo qabaatte waan maarii tii fi waan nafaqaa yoo qabaatte fuudhi obboleeyso. Fa'innahu yoo fuudhuun sani aghaddu lilbasari iyya isaa tana gad deebisa, ogguma iyya facaasu hin qabu jechu. Namuma jaartii hin qabneetu Facebook irratti yoo teesse iyya facaasee tan xiqqo diimtuu teef hunda akkam siin fuudha jechaa oola jechu. Maaliif hin qabu haa. Iyya facaasa. Samdi iyya nama faffacaasa. Namni dhugaa fuudhu akkaataa itti fuudhus ni himaati ni dhageenya walumaanuu. Wa ahsanu lil farji ammallee gartee farjii isaa tolchaa jee. Maaliif akkana jechuun namni fuudhee jaartiif jalaa qabu zinaadhaafis hin bololu jechuudha. Mana jirti haa hoggaanii fi haajamee manumatti deebi'a jechuudha.

Wan nikaah foonii jechuun kuni, nikaah jechuun, yatarattabu aleyhi masaalih aziima. Faayidaa guddootu irra rarraa mee haa waliin haa dhageenyu. Nikaah jechuun namni hoggaa fuudhe faayidaa hedduutu nikaah kanarra rarraa jechuu. Suni maali? Minhaa baqaa'u nasli albashariyya. Sanirraa tokkoffaa gosti tee tuni ilmi namaa kuni aanaan isaa hafuun jechuu. Maalif? Nam tokko misaala fakkeenyaaf yoo du'e, yoon fuudhin, yoo ilmoon dhalin citte jaama nasliin isaa jechuudha. Isa booda humaan jiran kaa ilmaa waluutiin hin jirtu. Isa booda humaan hafne jechuudha. Tanaaf fooni kuni ta duraatii faayidaan inni qabu takka tana. Wataksiiru adadil muslimiin ammallee islaama lakkoofsa islaamaatu heddummaata jechuudha. Wayqaadatul kuffaari kuffaara kanaa jib wanni godhan ni aarsan jechuudha. Ni morotan ni aaran. Hoggaanii fi Islaamni dhadhaluu, isaan ni gubatan. Wanni kanatti ilmoo hin dhadhaloon guddisinaa jedhaniif maali? Ni beeytanii yaa dhiroo? Laata? Wanni isaan akkana jedhaniif akka Islaamni ilmaan dhadhalee dachii irra guutu hin fedhan jechuudha. Akka ummanni Islaamaa guddatu hin fedhan. Sanaafi jechuudha. Maaliif? Warra jihaada godhuu guddata. Karaa Rabbii keessatti wal mudaafi'iin an diini. Warra diina Rabbii kanarraa xiraata deebisuutu heddummaata jechuudha. Hoggaa namni ol fuudhee

Siyaanaa isaa, min al-istimtaa al-muharram, waan gartee haraam hunda irraa tiifama. Alladhi yufsidu al-mujtama'a al-bashariyya. Kan gartee walii gala isa ummata gartee ba- is- aalama gartee namaa kana ka wajji jiru kana namni fuudhe tokko kana waan kana balleessaa irraa tiifamaa je. Namni yoo jaartii hin qabne zinaa irraa hin tiifamu jechuuf jira. Famaa baalu kaga kan dubartii kan osoo jaa abbaa manaa hin qabne obboleessa hin qabne akkanumatti kara'ee gad lakkifamtee ifumaa biyya feete yaatu kana mii maal jettaan jechuudha.

Qaala Allaahu ta'aalaa, Rabbiin ol ta'e akkana jedhee hoggaa dubbatu, Ar-rijaalu dhiiroowwaniitu qawwaamuuna jajjaboodha 'ala nisaa, dhaabbata dhalaa tanarra. Isaantu jajjaboodha. Isaantu dhalaa bulchuu qaba. Isaantu dhalaa nafaqaatti kennuu qaba jedhe. Dhalaan hojjattee dhiira nafaqaa mana keessatti waan nyaataa dhugan baasuun haraam hin jirtu shari'aa keessatti. Isa kan dhiiraatu nafaq dalagee mana isaa keessatti nafaqaa fi waan jaartiin haati mana isaa barbaachiftu qaba baasuu qaba jechuudha. Maaliif sun sadarkaa Rabbiin dhiiraatu dhalaa bulchuu qabaa jedhe. Arrammoo dhalaatu jaarsa abbaa manaa bulchuu qaba jedhaniiti dubartiitu bulchuu qaba jedhan. Yookaan wal qixa jedhan mirga dhalaa jedhaniiti inumaa haadhoo mana keetiitu ajajuu hin dandeessu har'a. jechuun dubbiin akkasii dhufte. Ammoo rabbiin lakkiyoo dhiira abbaa manaatu isii bulchuu qaba ajaja waan abbaan manaa ja'uutu mana kana keessatti deemuu qabaa jedha. Ammoo har'aan tana wal qixaa jedhan mirgi wal qixa jechuudhaatu jira jechuudha. Ajajuu hin dandeessu jechuudha haadha mana keetii. Yoo feete si hojji ciifti yoo feete si hojji hin ciiftu. Hirriiba hirriiba irraa argachuunuu rakkoodha. Sun amantii islaamaatti warra hin amaninuutu waa'ee kanallee ittiin hordofa jechuudha. Jaartiin Ra- haati manaa tan Rabbii dubartiin takka tan Rabbii fi Rasuula jala butamtee jala deemtu ogguma abbaa mana isii bakka qaadiitii fi bakka shari'aa maarree firdi beetii maarreen dhaabbattu hin qabdu. Firdi beetiin isaanii hadiisa Qur'aana. Amananii jiran jechuun isaan hundinuu mana keessatti ogguma gartee haqa kiyya mirga tokko naaf inni ol qixa jettee achi deemtu hin qabdu jechuudha. Sonirraa Rabbiin caalchis bimaa faddalallahu ba'adum alaa ba'adin sadarkaa waan Rabbiin sababa garii isaanii gariirra caalchisee jiruufi jiruufi je abbaan manaa kun haadha manaa bulchuun wabimaa anfaqu min amwaalim sabadarkaa ammallee gartee Rabbiin qabeenya isaa kana kanneen inni kun nafaqaa mana keessaatillee innummaan geessu waa hunda innummaan hojjetuu je kan innummaan hojii irra oolchu jechuudha. Nafaqaa manaa, yoo mana kiraa taates kiraa manaa, waa hundaa'uu kan kafalu abbaa manaati. Sun danda'ee fuudhe waa hundi isarra waajiba jechuudha. Tayyib, waminahaa ammallee gartee wal fuudhuu kanarraa jechuu wal fuudhanii bultii horanii jiraachuu kanarraa hii maatii saaliha takka qabaatanii wajjin jiraachuu takkarraa husulu sakan mana qabaachuudha. Namni maatii hin qabne mana isaa akkuma ganama keessa ciisetti galgala itti ol deebi'a jechuudha. Laal mee subhaanallah. Yookaan manumaa kophatti hin qabatu kaa manuma sana hoggaa galu hin qabu jechuudha. Maaliif? Sanarraa suknaa fi wal unsi beena zawjayn wajjin jireenyaa fi wal bohaarsuu maatii lamaaniitu

Subhaanallah. Sallaa namni oggaa kophaa deemu, oggaa qabu moo walii gad deemu, ogguma hafuura baafatu hin qabu jechuudha. Namni oggaa maatii manarraa qabu hafuura baafataa jedhe. Hafuura baafatta jechuudha. Subhaanallah. Hafuura baafatta kan mana kee oggaa dadhabdee hojiirraa dhufte qoonqoon manni si biratti jaa'iza waa hundi qophaa'ee jira jechuudha. Nyaattee dhugdee boodha. Fuula bareedaan si qeebalti. Yaa subhaanallah. Hafuura baafatta jechuudha. Duuba maaliif

Ammallee kholoqiyyati allatii tahdimul akhlaaq, kholoqiyyati allatii haala gartee ammallee haala islaamaa kana kan diigu wa taqdii alal fadiila sadarkaa gurguddoo gartee naamusummaa kan dhabamsiisu kanarraa nama tiysa jedhe. Haalli islaamaa bifa islaamaa yoo qabaanne bifti islaamaa jechuun zinaarraa nama dhoorka, waan gartee bifa badduurraa nama dhoorka, haala adda addaa kan gartee Haala Islaamaa jijjiiruu irraa hunda irraa nama dhorka. Haala Islaamaa jijjiiruun maali? Bifa hedduu jira. Intala takka wajjin bashannanuu, wajjin qama'uu fi wajji teessee irra ciqilfattee dhungattee irra bashannanuun kun haala Islaamaatii miti jechuudha. Kana hunda namni yoo fuudhe kun hundinuu hin argamu kun tikaatu tikaatu dhumaa jechuudha dhufa jechuudha. Maatii yoo maatii qabaate ni sodaata hogguma kaan intala biraatii wajjin akkasi bashannanuu hin qabu jechuudha.

Maalif warra irraa fuutee fi haa isiin warra irraa fuute jabeessita warra keetis ni jabe warra keessanii fi warra irraa fuutee fi kana wal jabeessita jechuudha. Fira gama isiitii fi fira gama keetiitis wal jabeessuutu dhufaa je oggaadha wal fuudhan jechuudha. Wal fuudhuu kanarraa bu'aa bu'aa wartee wal fuudhuun qaburraa dubbachuuf jirraamee waliin haa dhageenyu. Maalif maatii qabaatanii mana jaaranii bultii jaaranii jiraachuun faayidaa isiin qabdu jechuudha. Du'a kanarraa waqiyaamul usrati shariifa ammallee maatiin kabajamtuun takka tan rahmataa fi silaa wal jabeessuu wal maxxansuu fi walii haqarra walii tumsuu fi wal gargaaruun jirtuutu argamaa jiru. Namni dhugaa maatii qabaate maatii kanarratti be- waa hedduutu jira jechuudha. Maaliif kabaja qaba namni. Oggaa maatii qabu kabajaa waa guddoodha qaba jechuudha. Isiinis intalti takka dubartiin takka haadha manaa abbaa manaa qabdi jennaan kabajaa guddoodha qabdi. Inninis oggaa haadha manaa qabu kabaja qaba jechuudha. Kabajaa hundaatu kabaja guddoo fi rahmataa fi walii tumsuu haqarra wal gargaaruutu irraa argamaa je bu'aa walii fuudhuun wal fuudhanii maatii bultii horanii jiraachuun qabdu. Waminaa tarafu bayna al-insaan

Amma namni kanoo maatii sooliin fuune akka addunyaa horiidhaa san ta'ee jira. Zina godhaa deema. Yookaan garaa guutee fuudha jechuudha. Shari'aa keessatti haraami kun. Yookaan akka fedhetti akkuma gartee addunyaa horiititti wajjin jiraate jechuun intala takka kanoo hin fuune dubartii takka jechuudha. Namni hoggaa fuudhee gartee namni islaama tokko bultii ijaare horii irraa sadarkaa nama gartee ni guddate jechuudha. Nama tahaa jechuudha.

Ta gartee kitaabni Rabbiitii fi sunnaan Rasuulaa irratti dhaabbattu jechuudha. Sun karaa shari'aa Islaamaatiin, akka bifa Islaamaatiin, akka bifa karaa Islaamaatiin wal fuudhanii ka jiru. Sun wannikaah, nika jechuun, wal fuudhuu jechuun, aqdii ni gartee shari'iyyan yaqtadii hillul istimtaa kullun min azzawjayn bil aakhar. halaal guutuu gartee shari'aa islaamaatiin sun ka sani san qabdi jechuudha sun akka bifa islaamaatiin hoggaara nikaa godhate jechuudha osoo qunnamtii wajjin goone osoo dhungachuu fi osoo maarreen takka wanni takka wajjin hin arkamnetti jechuudha ha akkuma halaalitti fuudhee akka hadiisa ni akka gartee karaa qur'aanaatii fi sunnaa rasuulaatii irra fuudhee sun jechuudha kan isii wajjin jiraatutu bu'aa irraa argamu jechuudha Sun ittiin qanani'uudhaaf jechu akkasitti eega fuudhe ittiin qanani'u mirga guutu qaba jechu haa mirga qaba halaal isaati jechu itti qanani'uun. Kan mana quraanaa keessatti akkuma fedhe ni baranna jedhanii deemanii wajjin qanani'an kanaa hin dubbiin. Ni haxannaana qormaata goona jedhanii wajjin qanani'an kanaa miti. Sun amantii Islaamaa keessa hin jirtu. Namni wajjin qanani'uun intala takkaa wajji bashannanuun eeguma fuudhee mana fidate eeguma halaal isaa taati. Eega nikaa godhattee manallee fidachu baatte wajjin qanani'uun halaal keetiif.

Eega jecha Rabbiitiin halaal godhatte isii tanaaf khayrii dhaamu qabda jechu. Maalif dubartii takka jecha Rabbiitiin halaal godhattee mana fiddee wooma isiin dalayde irraa nyaattee hii akka dhufaa taa'utti jechu. Wajjin jireenya maatii lamaanii insha Allah fuulduraaf itti fufuu teenya. Duwwa akkana jedha. Wa aqdu nikaah miithaaqun beeyna zawjayn. Aqdiin nikaan hoggaa guyyaa nikaa hidhattu san baallama maatii lamaan jidduu jiruuti jechuudha. Wa akhadna minkum miithaaq qaliidaa rabbiin dubbate san. Maaliif rabbiin isinirraa fuunee jira jee baallama gurguddaa jechuudha. Eegantala takka eegani haa godhatte amaanaa guddoo mormar keetirra kaayyattee jirti jechuudha.

Hamtuu walii baataniituma khayriidharratti jechuun wal gargaaranii mormarratti wal baatanii waliin deemuutu kanarraa argama jechuudha. Sun akkami? Haaya. Akka Rabbiin dubbatetti yaa ayyuhal laziina aamanuu yaa warra dhugumaan Rabbitti amanee Rabbi jala butame hii warra iimaana yaa warra dhugaan iimaana dhugaa amane awfuu bil uqudi Aaddii baallama seentan tokko guutaadha jee rabbiin. Baallama hoggaa seenan jechuun intala takka aaddiidha. Aaddi jettee fuute. Hoggaa sii kanan aaddii san guutu qabda. Moo isii tumuu fi cafaquudhaa miti. Inshaa Allah dhufaaf ta'a bifa wajjin jireenya maatii lamaanii dabarsuudha. Rabbiin dubbateetti ni jeequ. Wayubaax liman Wayibaa halaali liman cindahu maqdira nama dandeeytii qabuuf halaali rabbiin halaal godhee jira. Wal amnu min al xiifi an yatazawaja bi akthar waahid wajjiin qunnamtii godhuu fi nafaqaa isiitii fi waa hunda isii yoo kan dandahu taate rabbiin halaal godheefii jira. Nam tokko hanga afuriitti fuudhuu rabbiin halaal godhee jira. Sun akkami faankihuu fuudha maa xaaba lakum min nisaa mathna wa thulaasa wa rubaa. Rabbiin ilaa afurii fuudhaa jira.

1, Nafaqaa, waan isiin nyaattee dhuydu, uffata isii, mana isiin keeysa galtuu fi qunnamtii isii. Kana wal qixxeeysu qaba. Takka bira halkan takka yoo bule taan biras halkan takka bulu qaba. Wal qixxeeysu qaba jechu. Yoo akkana wal qixxeeysu ka dandayu taate ilaa afurii fuudhuun halaali baleeysu. Yoo hin dandeenye takka ittuma ta'e jabeeyfadhu. Haaya. Wa ibaahu ta'addudi zawja. Hudduu fuudhuu Rabbiin halaal godhee jira. Min mahasini haadhihi sharii'a, tolina gartee shari'aa teenyaa tanarraa, salaahiyya isiitirraa jechuudha. Shari'aan teenya likulli zamani wa makaan, yeroo hundaahuu ta dur dabartee miti, salaahiyya qabdi jechuudha. Sun jechuun taariikha dhumu hin qabdu. Yeroo hunda isiin sanuma.